Dalagaa bareedduu takka irraa hi dubbanna, hujiin san hujii qalbiiti jechuudha. Ibaadaan akkuma namni qaamaan godhutti tanneen akka salaataa, tanneen akka hajjiidha. Akkasumatti duuba gartee ibaadaa qalbiitu jira. Irra hedduun ibaadaadhaa ibaadaa qalbiiti jechuudha. Ibaadaa qalbii hedduu san keessaa takka Rabbi irratti irkachuutu. Rabbi irratti irkachuun ibaadaa qalbiiti. Fakkeenyaaf afaaniin Rabbi irratti irkadhe jechaa olu takkaa jechaa oltu keessa kee Rabbiin si arkaa jechuudha. Hujii adda addaa keessatti, jiruu adda addaa keessatti, rakkoo adda addaa keessatti Rabbi irratti irkachuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma isa gabbarru akka nu ajajetti Yaa ayyuhannaasu u'buduu, yaa ilma namaa Rabbi gabbaraa akkuma je'etti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka isarratti irkannuus nu ajaje. Garuu wayta isarratti irkachuuf nu ajaje kana maqaa tokkooni Rabbiin walitti hidhe. Maalif? Wanni tuni iimaanaan walitti hidhata waan qabduuf jecha, ati yoo iimaana qabaatte qofa Rabbi irratti irkatta. Wa'ala Allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. Yoo warra dhugaan Rabbitti amane taatanii, Rabbi irratti irkadhaa hiyyidaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa.

Hogguunii fi aayanni Rabbii irratti qara'ame iimaanni isaanii ni dabala. Wayta maqaan Rabbii dhawame Rabbii isaanii sodaatanii, wa alaa Rabbihim yatawakkaluun, warreen dhugaan Rabbi irratti irkatu jedhe. Isuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka Isarratti irkannu nu ajajeetu sababa adda addaa akka goonus nu ajaje jechuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Harka maradhuutii mana taa'i rizqiin deemaa sitti dhufti hin jenne. Harka maradhuutii akkanumatti taa'i daaktara taata hin jenne. Akkanumatti ciisiitii lafaa ka'i aalima guddaa taatee if harkitaa hin jenne. sababa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa godhee jechuudha. Sababa qaa'idaa jiruu tanaa, adeemsa jiruu tanaa Rabbiin lafa kaa'e karaa sanirra deemi jedhe. Ammoo sababa sanirratti hin irkatini anarratti irkadhu jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Sababa kana godhuu keessatti fakkeenya adda addaa Qur'aanarraa fuuneet ilaalla. Anbiyuma Rabbiitirraa dubbanna har'a inshaa Allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergamtoota filatee ergata du. Ergamtoota kana warreen isaa wajjin daayireektii kontaakt godhuu jira kan akka nabi Muusaa fa'a alayhi salaam. Si galee ergamtoota kana wahyii itti buusa du. Warreen yoo harka isaanii rabbitti ol kanne rabbirraa hugguusuma waan barbaadan fudhachuu dandahan du. Isaan kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Osoo Rabbi irratti irkachuu numa dandahanii Rabbi irratti irkachuu keessatti fakkeenya guddaa osoo namaa tahanii jiranii anaa fi atii imaanni keenya dadhabaa tahe kana jiruu tana nu barsiisuudhaaf sababa illee godhaa hii jedhe. Amma fakkeenyaaf Nabi Yuusuf fudhadhu alayhi salaam gaafa dura dhalatee isaa joolleeti manaama arge.

Abbaan Anbiyaadha manaamni isaa kuni akka dhugaa ta'e mucaan kuni akka bakka guddaa gahu deemu hubate. Kana maal je'een manaama kee kana cal jeetuma bakka arkitetti odeesiin jenneen sababa godhi jeen. Yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka alaa ikhwatika sanuu obboleeyyan keeti nama biraa dhiisi obboleeyyan garaa haadhaatii wajji bahan garaa abbaatii wajji bahan wajji guddatan kana laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka keydaa manaama kee kana obboleeyyan keetitti hin himin si hassadanii jeen sababa godhi jechu akkasuma jee kaa abbaan sababa kaayi jeen wanni san hin hafne obboleeyyan nabi yuusuf akka godhan isinuu seenaa isaa tanuma beeytan sanii jechu sababaa godhii jeen tayyib Nabi Yuusuf, aleyhi salaam, achi booda gabra ta'ee gurguramee, hidhaa seenee, hidhaa irraa hogguu bahe, nugusa guddaa ta'etu, mootii guddaa ta'etu, kan biyti Masrii tun jalatti hidhattee deemtu. Yeroo san keessatti biyti Masrii tuni biyya qaroominaan adda durummatti ilaalamtu dur.

Loon torba huhuqqattuu dhaatiitu loon torba gagabbattuu nyaatadu. Kana arkedu. Manaama kana bakka meeqa ummata mufassirtoota yeroo san jiru hunda walit fidanii hiikamuu dadhabe. Nabi Yuusuf qofaatu hiike duba osoo hidhaa jiru. Gaafa manaama na hiike hiikkaan saa maali? Amanni torba kan quufaati. Roobni akka ajaa'ibaa rooba. Maasha Allah. Amata torban quufaa san booda amata torba ka beelaatu dhufaan. Wayta nabi Yuusuf manaama kana hiike mootichi galteef. Furmaanni namtichuma manaama kana hiike harka jiraanis galte dur. Nabi Yuusuf, aleyhi salaam, straateejii baase fuudhe. Sababa godhe laal. Istiraateejii isaa irraa maali? Amata torban quufaa kana akka qocoollo facaasatan ture. Hedduu facaasatanii haammatan. Waan facaafatanii haammatan kana maal fuudhanii qololaa wajjiin akka wal ol kaayan duba garte. Qolola irraan fuune. Qololaa wajji ol kaayan maaliif amata torba kan beelaa san taqwaaqamuudhaaf jechaa ture. Akkas godhan. Amanni torba kabeelaa ni dhufe. Waan ol kaayyatan san hunda guututti nyaatanii fixxe ammaas. Amata torba kaboodaa booda kabeelaa booda akka amanni torba ammaas yeroo roobaa akka dhuftu beekan gaafa yeroo roobaa dhufte san wanni facaafatanis jiraachuu qaba. Sababa godhee jechuudha Nabi Yuusuf alayhi salaam. Si galee? Tanaaf jireenya keenya keessatti sababa godhaa deemuu qabna. Nabi Muusaa alayhi salaam fudhadhu. Zamana isaa ijoollee Fir'awnaan manaama arge. Maal arge? Mucaa tokko ka dhiiraatiitu aangoo isaa tana harkaa fuudhaa Rabbi garsiise. Ajaja dabarsee ilmoon dhiiraa ta dhalattu hundi akka qalamtu ture. Nama dhalatu hunda jala dhaabbatanii ilaalan gizee haati deesse takkaa dhalte mucaan dhiira moo dhalaadha ni ilaalan yoo dhiira ta'e achuma qalan duuba mucaa hoggus garaa irraati gabbe sodaa angoo isaatiif jechaa dur tayyib rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka waan ahaa ati akkana gooteemi mucuma angoo ta'e si harka balleessu kana yoon ani mana kee keessatti hin guddisne ni argitaa jeen akka waan akkas jeeniiti Haati nabi Muusaa mucaa kana bakka geessitu dhabde tun. Mucaan dhalate dhiira, ilmoon dhiiraa ta dhalatte tun hundi ni qalamte akkam godhan mee sabbaa isaa geessa. Akkam akkam gooti hoo. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wahyii itti godhe wahyul ihlaam jedhanii ni beeksise.

Akkam godhee deebiseef? Kabajaa itti godhee, maqaa itti godhee, sadarkaa itti godhee, darajaa itti godhee deebiseef. Wajaa'iluuhu sii deebisuu qofaa miti, inumaatuu ni goona, minal mursaliin ergamtoota kiyya irraa hin godha jee duuba. Achi booda haati fuutee mucaa darbite, bishaanoo Faaxuma hulaa Fir'awnaa dura geesse. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muusaa alaamaa takka irratti darbe. Alaamaan san maali? Namni Nabi Muusaa ijaan arke hundi akkuma jaalata. Ilmaan keenya Rabbi akkas nu haa taasisu. Namni ijaan akkuma laalee jaalata. Wa alqaytu alayka mahabbatan minnii wa litusna'a ala ayni. Yaa Nabi Muusaa ni'maa isaa Rabbiin hogguu irratti lakkaa'u Jaalala na biraa ta'een sirratti darbe. Ilmi namaa ka si arke hundi akka si jaalatu si taasise jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Mucaa gizee arkan Fir'awnaan jaalate haati warra isaa Aasiyaan jaalatte akkam godhan? Ilmoo namaa taan ta dhalatte ni qalan kana jaalalaan irraa qabaman fooqii Fir'awnaa keessa ol naqe. Mucaa kaan itti fidan, nyaata kana itti fidan, kaan itti kannan abadan.

Sii galee? Obboleettiin Nabi Muusaa baatee mucaa kana nama harmee isaa dhuguu jiraa haadha isaatii jiraa jetteen duba. Fidaa jaan haadha fooqii Fir'oonaa keessa ol naqan. Nabi Muusaan alayhi salaam tajaajila adda addaa arkatee jiruu qananii keessatti haati Nabi Muusaa ta duraan narraa qanan jettee dhooysitu sekuriitiidhaan eegamaa Nabi Muusaa fooqii Fir'oonaa keessatti harma luuysiisaa guddiste. Achi keessatti guddate Nabi Muusaan alayhi salaam. Achi booda seenaa dheertuu booda Nabi Muusaan alayhi salaam sababa namticha gosa Fir'oownaa tahe tokko dhawen achii ba'ee kutee miti. Achii ba'ee kuteeti ergamaa tahee dhufe bara. Bultii jaaree ilmaanii wajjin maatii qabate dhufa garte. Gaafa Nabi Muusaan ergamaa tahu kana Ummata banii Israa'iil gabrummaa Fir'awnaa jalaa baase. Seenaa dheertuu booda. Anbiyaa keessaa anbiyaan akkaa nabi Muusaa Qur'aana keessatti dubbatame hin jiru dur. Yeroo baay'ee Rabbiin irra deddeebi'ee dubbate. Xayyib, ummata fuudhee kuteen Fir'awnaan Inna haa'ulaa'i lashirzimatun qaliiluun ummata kabajaa hin qabne, ummata humna hin qabne, ummata xiqqaa kana duuba gartee. Yoo nuti ummata kana hin galaafannee jee banii Israa'iil guutuu waraanaa wajjin, komaandoo isaatii wajjin, meeshaa isaatii wajjin, waa hundaa wajjin jala deeme. Nabi Muusaa waa takka harkaa hin qabu. Isa obboleessa isaa ummata gabrummaa nama ta meeqa fixxe qawmii banii Israa'iil tan osoo deemanii bishaan Baharii dhufan.

Rabbiin gaafa isaa ijoollee bishaan bahaaraa san keessatti isa nyaadhamsiisne. Amma eega akkanatti duba gartee bakka gahee humna horee ergamaa ta'e kana booda isa nyaadhamsiisaa ture. Rabbiin gaafa san si quba qabu ammaas hin darbuu jechuu bara akkasi dubbiin san irraa baratta quraana gallaale bacoollatti duba. Hogguu kana ummanni yaa nabi Musaa dhaqqabamne nyaadhamne akkam taanaa jennaan qaala kallaa inna maciya rabbii sayahdiin lakki laal. Liidara jechuun akkana tu, ka gizee rakkoo hawaasa rakkoo keessaa fuudhee baasu, ka gizee rakkoon dhufte hawaasaaf abdii kannu. Qaala kallaa, lakkii inna maciya Rabbii sayahdiin, Rabbiin kiyya na qaceelcha, isaatu karara na kaaya. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaqiina isaa. dhugaa Rabbi irratti irkachuu isaa wayta isa keessatti arke an idrib bi'asaaka al-bahr fanfalaqa fakaana kullu firqin kaxxawdi al-aziim ulee harkaa qabuun bishaan baaraa dhawii jeen hogguu fuudhee dhawe bishaan bakka kudha lamatti adda bahe bakka kudha lameen san gosti banii Israa'el kudha lameenuu keessa deemte bishaan akka gaara gurguddoo akkanatti ol dhaabbate. Nabi Musaan aleyh salaam ummata isaa fudhee bishaan san keeysa gizee deemu Fir'awnaan boodaan dhufee kibriin guutamee jiraami laalaa bishaan baar kun bar sodaa tiyyaaf akkatti adda baname jedhu. Tawaddu'ati. Nabi Musaan ummataa wajji achi bahee Fir'awnaan gizee waraana isaa wajji hundaa jid seenee walakkaa gizee dhufe Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irratti jiise ilaa amma Qaamni Fir'awnaa akka wantitti ilaalamaa jira jechuudha duba garte. Tawakkula dhugaa jechuun kana. Garuu sababa godhu wajjin. Abbaa keenya Nabi Ibraahim alayhi salaam yeroo san keessatti addunyuma tana guutuu keessaa namni tokkichummaa Rabbii lallabe isa malee hin jiru jaan ture. Isaa fi maatii isaa qofa ture. Addunyaan tun guutuun Numrud jala bulti ture. Dhaqeeti haawintiis caccabse miti. Eenyu akkana godhee boodarra Ibraahiim fuudhanii ibidda shidanii ibidda guyyaa meeqa shidanii shidanii balbala ibidda saniitirraa kan ka'e allaatti yoo gubbaa kan dabartu taate gad harkisa oowwi duuba garte. Fuudhanii achi keessa darban. Jibriil Aleeyhi salaam itti dhufe jaan sirraa hin dhaamsa akkam ennaan Rabbii si ergeehi ati ajaja Rabbiitiin dhufteehi jeen jaan lakkii si gargaaruufiin dhufee jannaan yoo ajaja isaatiin dhufne leen baafadhu hin himuu nan dhiisuu jeen Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa

Abubakaru Siddiq rifate irraa bani yaa saahiba kiyya yaa ergamaa Rabbii maaltu sa'a tanaan si fide jeeni ba. Hogguu kana eenyuun mana keessa jira jeen Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Asmaa fi Aishaadha duuba. Faamilumaa jeen gabbaasii jeen duuba gartee. Abubakaru Siddiq hubate amruma jabduu taate takkaatu yeroo tana Nabi Muhammad fide takkaa sa'a san Nabiin mana Abubakar dhaqeen beeku jaan alayhi salaatu wassalaam. Yaa ergamaa rabbii bar faamiluma teenya abshir jeen hogguu kana nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam himeef hijraa deemuun naa hayyamamee jira jeella hogguu kana abubakar siddiiq assuhbata yaa rasuulallah assuhbata yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii si wajjiiniin deema yaa ergamaa rabbii si wajjiiniin deema jechaa boo'ee dur aishaan deeraa keessa isaatiin dhaggeeffachuu turee jetti dur Namni gammachuurraa ni booyan seene, namni gammachuurraa booyu abbaa kiyya irrattiin arke jette duuba. Abubakar As-Siddiiq nama hedduu garaa laafu duuba garte. Rabbiin dalagaa toltuu isaarraa haa jaallatu. Xayyib, Ergamaa Rabbii, aleyhi salaatu wa salaam, joollummaa isaatirraa Rabbiin isa tiifachaa, isa kunuunsaa, isa guddise. Kabajaa isaatiif, gama samii ol baasee samii torban banee arshii if bira fidee itti haasawe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kabajaa isaatiif Rabbiin yaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo addunyaa tana gubbaa ilaa yawmal qiyaamaa niin jiraadha jettees abshir jiraadhu. Yoo gaara guddaa dhaabbatu kana dahaba naa godhi jettees siifin godha Rabbiin nama je'een doo. Si galee? Nama maleeykaan dhuftee gaafa Xaa'ifitti nagaan reeban san boo gaara kana fuudhee waliin dhawaa je'een maleeykaan direct itti dhufee lakkii je'een duuba. Isa kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo direct akkuma fuudhee samii baasetti akkuma qabe Madiinaa geessuu osoo dandahuu sababaa inni godhe laali Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Takkaffaa maal godhe Makkaa mana isaa Ali ibn Abi Xaalib bakka san akka rafu taasise dur. Si galee? Mana Nabi Muhammad deemuuf deema sahaabaan already isa dura hijraa bahuu eegaltee jirtiimi informationni kun bahee jira akka inni makka keessaa hin baane ajjeessuu qabnaan qureeshiin ummata dargaggoota jajjabaa isaanirraa ta'e fuudhanii hulaa isaa dura maddabanii dur. Ciraisa Ali ibn Abi Xaalibii jira fuudhee laal. Istiraateejii. Mana Abubakar Siddiiq dhaqe. Alayhi salaatu wassalaam. Mana Abubakar Siddiiq gizee dhaqee hulaa boodaatiin bee ammaas. Akka namni harkutti hin baane. Hulaa boodaatiin gizee bee bakki inni dhaqe Madiinaan Noorzii jirti dur. Gama Shaam kana gama Masjidul Aqsaa Noorzii jirti. Inni immoo Saawuzii deeme Nabi Muhammad. Alayhi salaatu salaam eessa dhaqe? Gaaru Sawrii dhaqe du. Gaaru Sawrii kuni Madiinaa jira. Masjiida Makkaatirraa kiiloomeetira afur moo shan fagoo. An ol baheetiin arge du. Dhiyoo tana dhaqe. Wallaahi za'aa sadiin ol deeme lubbuun narraa ba'u ka'e. Ka ol deemta du. Nabi Muhammad sallallahu aleyh wasallam ha silaa noorzii deemu qabu noorzii dhiiseeti saawuzii deeme laal sababa godhu jira gaara san ol bee wayta gaara san ol bee goda san keessa gizee seene namni nyaata achitti isaanii fidu jiraachuu qaba duba guyyaa sadii goda san keessa taa'e nama nyaata achitti isaa fide intala abubakar siddiiq asmaa bintu abubakar guyyaa sadii guutuu achi keessatti isaan nafeexedhu Yeroo sanitti intala dubraa xiqqoo turte. Sigalee dhalaa taatee gaara yoo ati oliin bahaa jette bar akka sa'a lamatti ol baata namni jabaan ispoortii godhu sa'a lama keessatti ol baha. Intalti san yeroo san keessatti intala dhalaa taatee akkamitti gaara san guyya sadii guutuu nyaata fidaa fi ol deebiti duba. Si galee? Rabbiin subhaanahu Nabi Muhammad maqaa tokko kanneef haadha sabbata lamaa jaanii. Asmaa bintu Abubakar. Haadha Abdallahi ibn Zubayri duuba. Isiin haadha warra Zubayri ibn al-Awwaami duuba garte. Intala kabajaati. Sabbata tokko garaan hidhatti, sabbata tokko nyaata fuutee abbaa isiitiif ergamaa Rabbiitiif gaggeessite alayhi salaatu wassalaam. Tayyib. Hogguu duuba Nyaata achitti isii fidde, isaanii fidde, karaa isaan irra deeman yeroo san keessatti faana namaa jala deeman duuba. Akka Qureeyshiin faana isaan irra deemu jiran kana hin beeyne, ilmi Abu Bakar As-Siddiiq, Muhammad ibn Abu Bakar As-Siddiiq faana isaanii tana beeyladaa irra oofee balleeyse, akka hin arkamne. Sababa godhu jira beekha. Kana hunda godhee Qureeyshiin bakka san dhufte. Dhufan gubbaa dhaabbatan. Abuubakar Siddiiq baxala bilchee duuba garte. Yaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Osoo tokkoon isaanii bar akkanumatti kan mil'atu taate nu arkaa. Dhufan irra dhaabbatan. Rabbii ijuma qabe duuba.

ijaan nuti hin arkineen Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif tumse isaan gad jabeeyse. Guyya sadii achi keeysa ta'anii hogguu achii bahan Madiinatti gizee deeman nama karaa beekhu filatan. Abdallaah ibn Ureyqit ja'aniini. Karaa silaa namni Makkaa Madiinaa itti deemu dhiisanii karaa biraatiin guyyaa 10 guutuu Nabiin, Sallallaahu aleyhi wa sallam, deemaa, hafuura baafachaa deemaa akkasitti waan kiiloomeetira 500tti qixxaatu yaabbateeti Madiinaa dhaqee jechuu Nabiin Rabbii, Sallallaahu aleyhi wa sallam. Kana hunda maal nu barsiisuufi namni sababa godhuu qabadu. Garuu sababa goodhe san irratti irkachuu hin qabu. Ga, fakkeenyaaf si dhukkube, gizee si dhukkube oo rabbii jira jattee ciisuu hin didu. Sababa godhi. Ci demi. Sababni maali? Mana hakimaa deetta. Dawaa fudhatta du. Gaaf tokko nabi Muusaan alayhi salaam garaan ni seyaase jaan duba garte. dhiisuu dide garaan. Hogguu kana yaa rabbi jee yaa rabbii kiyya akkamiin tahaa garaan na dhiisuu dide jennaan deemitii muka akkanaa nyaadhuu jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Dhaqee nabi Muusaan muka san nyaate alayhi salaam. Wayta muka san nyaate fayye ture. Yeroo dheeraa booda ammaas garaan isa qabe alayhi salaam. Alaaquun dhaqeetuma muka san nyaate dhiisuu dide garaan. Yaa Rabbi ammaan dura dhufeetiin si dubbadhee deem muka akkanaa nyaadhu naan jetteetiin muka san nyaadhee garaan na dhiise. Amma immoo hogguun muka san nyaadhe inumaatu na jabeessee akkamii jennaan yaa Muusaa deen alayhi salaam. Taraa duraa wayta si dhukkube san eenyu bira dhuftee deen dura. Ana bira dhufte moo muka dheeyxee deen qaxxitaa si biraan dhufee badiin ati balleeyste na bira dhufuu dhiisteedha dura. Maanaan hogguu si dhukkube dawaa fudhatta garuu dawaa saniin dhibbaa dhibbatti na fayyisaa jettee amanuun shirkiidha du, i. Maal jaan ulamaan tarkul asbaabi macsiyatun wal ictimaadu calal asbaabi shirkun laal sababa dhiisuun nama dileeysiti akkuma ta'anii rabbiitu nama razaqa jaanii leezummaadhaan dachii balleeysuun dilii. o Dalagaa arkadhe saninin jiraadha Rabbiin nan jiraachisu ja'anii yaaduun shirkiidha duba garte. Rabbuma sababaa godhi siin je'e saniitu sababaa saniis uumee jechu. Ulamaan waan ja'an qaamaan akka waan takka malee hin jirree dalagi duba garte. Akka ati waan san malee hin jiraannetti qaamaan. Qalbiin ammoo Rabbiitu na razaqaa. Rabbi irraa hin arkadha. Haala jireenya kanaa Rabbiitu naaf mijjeeyse jachaa duba gartee yaada dalagi ja'an. Ummanni warra Yaman tokko hajjitti gaafa deemuuf deeman sinqii hin fudhanne akkuma lafaa haa Yaman irraa ilaa Makkaa.

Asii kaatee biyya deemuudhaaf hangam takka qophooyta du? Ni beeytaa mi? Waa miiqa itti yaaddee sababa jechuudha du? Sinqeeffadhaa. Fa inna khayra zaadi taqwaa irra caaltuun sinqiidhaa sodaa Rabbiiti jee. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wattaquunii anuma qofa sodaadhaa Yaa ulil albaab yaa warra beekkumsa qabu yaa warra aqlii qabu yaa ummata Rabbiin ija keessaa kanneefi yaa Rabbiin sodaa isaa san ta dhugaa nu keessaa haa kaayu kanaaf duuba gartee obboleen kiyya kan islaamaa sababa haa goonu sababa goone san irratti immoo irkachuu miti Rabbi irratti irkachuu qalbii keenya if haa barsiisnu